Lemtul n ugellid Sliman ixef wis ɛecrin yeqqar ccrab yessexṣar ayen yettsekkiren yesskaray ccwal Kra n win iɣerqen deg-sen mačči d ukyis i yella. Rrehba n ugellid am yizem ireɛden. Win ara t-iɛelǧen ddnub i yiri-s. Cciɛa n umdan tebɛed ɣef ccwal. Amehbul isehhel ireffu. Imi d ccetwa ameɛdazu ur igerrez ara. Di lweqt n tmegra yettnadi ad iɣellet lameɛna ulac. Ixemmimen yellan deg wul n umdan am waman lqayen, lfahem issen amek ara d-yagum s isem. Aṭas n yimdanen i yettcekkiren iman-nsen. Amdan unṣiḥ, anwa ara t-yafen? Aḥeqqi itteddu s ṣṣfa. D iseɛdiyen warraw-is itteddun di later-is. Mi yeqqim ugellid ɣef ukersi n ccṛeɛ, d tamuɣli kan ara imuqel. ad ifraz lbaṭel anwa ara yinin zazedgeɣ ul-iw ṣfaɣ iman-iw si ddnubat-iw sin n lkilat yemxallafen sin n yeẓran n lmizan yemxallafen i sin ameɣlal ikerreh-iten. Ula d ilemẓi s lefɛayel-is i yettwaɛqal ma teṣfa tikli-s yerna tṣeggem. Ama d ameẓẓuɣ isellen, ama d tiṭ yettwalin, I sin yid-sen d Ameɣlal i ten-iweṣṣfen. Ur ḥemmel ara iḍes neɣ mulac ad tiliḍ di lexṣaṣ. Ldi allen-ik ad teṛwuḍ aɣrum. Win iqeṭṭun iqqar, diri-tt, diri-tt, lameɛna mi iṛuḥ, ittcekkir iman-is. Ddheb akked tɛaqucin ɣlayen llan s waṭas, lameɛna ulac ayen ifazen am yimi yeččuren d tamussni. Ddem-as abernus-is, axaṭer iḍmen abeṛṛani. Suter deg-s rriḥa, axaṭer iḍmen win ur yessin ara. Aɣrum n leḥram isɛa lbenna ɣer umdan, lameɛna ɣer taggara yettuɣal d iẓra deg imi-s. Leɛzayem ttalin Secwat. Sali leḥsab uqbel ad tekkreḍ ɣer ṭṭrad. Alman ifeṭṭeḥ-d lesrar ur ttamen ara win yettɣurrun s yiles. Win ara ineɛlen baba-s akked yemma-s, taftilt-is ad texsi di ṭṭlam u ṭṭellis. Cci iɣef yella umnuɣ si tazwara, ur iseɛɛu ara lbaraka ɣer taggara. Ur qqar ara ad d-rreɣ ttar. Ttkel! Ɣef Umeɣlal, netta ad k-isellek. Sin n lkilat yemxallafen, ikerh-iten Umeɣlal. Lmizan ur neṣṣeḥa ara, mačči d ayen yelhan. D Ameɣlal i yettwellihen iqeddimen n umdan. Amek ara iẓer umdan sanda i yetteddu? Iseḥṣel iman-is umdan ara d-yinin mebla aḥezzeb, yettwaɛzel d imqeddes. Mbeɛd mi yefka lɛahd ad ibdu axemmem. Agellid ukyis isserwat imcumen isɛedday fell-asen aruda. Ṛṛuḥ n umdan d taftilt n Umeɣlal, tettnadi-d meṛṛa ddwaxel-is. Ṛṛeḥma akked d tidet ttḥarabent ɣef ugellid, s ṛṛeḥma i yesseǧhad lḥekm-is. Ccan n yilmeẓyen d lǧehd-nsen, ccbaḥa n yimɣaren d ccib-nsen, ifiddiwin akked leǧruḥ, ddwa i wemcum. Akken daɣen tiytiwin i yettawḍen alamma d ddwaxel. Amin, amin, amin.